Merci, Här President. Mir hu virdru ganz vill Beiträg héieren iwwer eng inklusiv Schoul, déi mer alleguerte wéilte cibléieren, déi mer alleguerten ustriewen. Vläit eng inklusiv Schoul och als Grondlag vun enger inklusiver Gesellschaft, vläit esouguer als Viraussetzung vun enger inklusiver Gesellschaft. Mir hunn elo haut hei e Projet ze dinn, dee vläit de leschte Volet vun der Saga vun der inklusiver Schoul, wéi se sech den Educatiounsminister virstellt, steet. also d'Kreatioun vun aacht Kompetenzzentren fir d'psychopedagogesch Betreiung vu Schüler mat spezifesche Bedürfnisser um Programm. Eng Saga an dräi Akten, well dësem Gesetz sinn och schonn aner Gesetzer virausgaangen, déi zum Deel och d'Basis heifir liwweren an mat deene mer och zum Deel awer eis Schwieregkeeten haten. No der Schafung vun de regionalen Direktiounen, dem Plan de développement scolaire an der Équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou et spécifiques, den ESEB, dem Rekrutement vun 150 Instituteurs spécialisés an der Scolariséierung vu Kanner mat spezifesche Bedürfnisser, den IEBSen, dat ass e Rekrutement, deen an de Schoule stattfonnt huet, d'Schafung vun de Commissions d'inclusion scolaire op regionalem Niveau, den Aménagementer bäi den Evaluatiounsaarbechten an Ofschlossexame vu Schüler mat spezifesche Bedürfnisser, schéngt also elo dem Minister säi Versprieche vun enger inklusiver Schoul also endlech verwierklecht ze ginn, iwwert d'Schafung vun de psychopädagogesche Kompetenzzentrum, iwwert déi mer haut hei ofstëmmen. Mee mer mussen eis awer d'Fro stellen, ob et wierklech de fin mot ass vun enger inklusiver Schoul oder ob et net eng éischt Etapp dohinner ka sinn a wou och schonn aner Elementer un deem Wee dohinner an deene leschte Méint a Jore gestëmmt gi sinn, déi éischter en Obstakel dohinner duerstellen. Duerfir erlaabt mer kuerz dëse klenge Sprong zeréck an d'Zäit vun de gesetzleche Virreider vun dësem Projet vu vir eran, eng Rei Onkloerheeten, Kritikpunkten opzedenken, vun deene sech dëst Gesetz net konnt befreien an déi och bewierken, datt Schoul och an Zukunft net wäert esou inklusiv sinn, wéi ee sech dat awer vläit wënsche géif. Allgemeng sinn duerch all dës vergaange Mesuren, déi ech elo opgezielt hunn, allgemeng kann ee soen, datt déi administrativ Charge vun den Enseignanten an niewelaanscht gesot och d'Ongläichheeten an de Carrièrë vum spezialiséierte Schoulpersonal an der Vergaangenheet gewuess. Mer haten nach virun zwou Wochen d'Debatt hei an der Chamber iwwert d'Penurie vum Schoulpersonal am Fondamental, an een Element dovunner ass sécherlech och déi administrativ Surcharge vum Léierpersonal, déi sécher net dozou bäidréit, dee Beruff méi attraktiv ze maachen. Zënter dem Optakt vun der Reform vum Fondamental hunn d'Enseignanten net nëmmen méi administrativ Aarbecht a manner Zäit a Moyen fir den Unterrecht u sech, mee si ënnerleien och enger permanenter Evaluatioun entspriechend enger gewësser Kompetitivitéitslogik, och enger Kompetitivitéit tëschent de Schoulen an mer hunn den Androck, datt an der Vergaangenheet an och zum Deel heimadder en administrative Waasserka en administrative Waasserkapp geschafe gëtt mat enger Hellewull vu Strukturen, Institutiounen a virun allem Prozeduren, an deenen ee sech ganz séier verlafen a ganz séier veriere kann. An dat gëllt, mengen ech, fir alleguer d'Acteuren, déi betraff sinn. Mer hunn och festgestallt an der Vergaangenheet, datt den Dialog mat de Concernéierten, den Enseignanten, awer och den aneren Intervenanten um Terrain zumindest suboptimal war. An ech erënneren och nach drun, datt just opgrond vum Engagement vun Gewerkschaften an Enseignanten vun der Éducation différenciée konnt verhënnert ginn, datt 169 Enseignanten vun Ediff ouni Consultatioun detachéiert gi wieren an déi nei Ekipp vun der ESEB, an dat am Kontext och vum Personalmangel vun der Ediff. Här President, dëse Projet Alleng gekuckt stellt sécherlech Verbesserungen duer. E stellt awer och eng ganz Rëtsch Froen, déi och verschidde Virriedner opgeworf hunn. Allgemeng stellt sech och elo an och mat dësem Projet nach ëmmer d'Fro vun der Definitioun vun de spezifeschen oder speziellen edukative Bedürfnisser vun engem Schüler. oder besser gesot vun der Approche, mat deenen dës Bedürfnisser identifizéiert ginn. Spezifesch Bedürfnisser loosse sech net alleng op Dysfunktionnementer, motoresch Stéierungen, visuell an logopedesch Behënnerunge, Verhalensstéierungen, intellektuell Defizienzen oder am Géigendeel Iwwerkompetenzen, also d'Surdouéen, déi sougenannten, dat léisst sech alles net dorobber reduzéieren. Mer mengen, datt eng inklusiv Schoul och bedeit, datt all Schüler spezifesch Bedürfnisser huet an datt dës Bedürfnisser der Diversitéit vun der Schüler hei am Land entspriechen. Géingen déi eenzel, als Beispill, déi eenzel sozial Facteure vun Échec scolaire mat a Betruecht zéien, dann hätte mer vläit wäit méi Schüler mat spezifesche Bedürfnisser. D'Chancëgläichheet an eiser Schoul kann nëmmen dann garantéiert sinn, wann d'Inklusioun vun alle Schüler iwwert eng individuell Betreiung an d'Konzentratioun vun den néidege Ressourcen um Terrain, also an de Schoulen an an de Klassesäll stattfënnt. Eis Enseignanten brauchen Ënnerstëtzung Awer virun allem keng weider zousätzlech administrativ Belaaschtung. Déi pädagogesch Betreiungsaarbecht kann a muss besser opgedeelt ginn an esou gutt wéi et geet am Klassesall mam néidegen Equipement stattfannen. Duerfir brauche mer och multiprofessionell pädagogesch Equippen, an dat wa méiglech an all Klassesall. De Rekrutement vun deenen 150 IEBS'en bedeit a Wierklechkeet jo esou vill Wéi datt all Schoul een eenzegen IEBS kritt, also eppes wat bäi wäitem net duergeet an och net bäi wäitem net den Erausfuerderunge vun deenen eenzele Schoulen an och de Schüler déi an deene Schoule sinn entspriechen. Do ass ganz vill Sputt nach no uewen an et fänkt wéi esou dacks mat engem Bewosstsinn vun deem un. Här President, mir sinn natierlech net géint d'Entwécklung vu psychopedagogeschen Zentren, déi sech mat psychologeschen a physesche Verhalensproblemer oder diverse psychomotoresche Barrièrë beschäftegen, datt se doriwwer recherchéieren an nei pedagogesch Konzepter entwéckele fir den Enseignanten kooperativ ënnert d'Äerm ze gräifen. Mer denken och, datt d'Personal vun dësen Zentre muss autonom kënne schaffen an engem Kader, dee fir si och optimal ass. An duerfir menge mer och, datt muss op dat Personal gelauschtert ginn. Mer gesinn awer éischter kritesch, datt d'Zentren an hiert Personal enger konstanter Evaluatioun vu medezineschem Personal ënnerläit an duerch administrativ Chargë weider belaascht gëtt, datt d'Gefor leeft, datt se sech och doduercher alt erëm eng Kéier net kann op dat Wesentlecht vun hirer Aarbecht konzentréieren. Well ech mengen, datt et wierklech d'Zil muss sinn, datt verhënnert gëtt, datt Therapien ugebuede ginn, déi enger reng klinescher Approche ënnerworf sinn. Well dat géif nämlech bedeiten, an dat géif et onbedéngt ze verhënnere gëllen, datt et zu enger Zort Medikaliséierung vum Échec scolaire géif kommen. Här President, dëst Gesetz huet als alleng gekuckt sécherlech Fortschrëtter, déi een net niéiere kann, mee se reit sech awer an an eng insgesamt Orientéierung vun der Schoulpolitik, déi eis zumindest d'Gelénge vun deem doten a Fro stelle léisst. An duerfir wäerte mer eis bei dësem Projet enthalen. Merci. Merci och. An zum Ofschloss Huet d'Wuert den Här Claude Meisch, eisen Erzéiungsminister.